Hello guys, nan dirak nan dam cio ṭheo lai tiah zumhnak ka ngei. Tuni ah kan chim dingmi hi atu lio Kawlram media pawl nih biatak tein an ṭialmi, an chim an rel cuahmahmi hot issue ngaingai a simi kha a si lai i cucu kotu le nai ngan do dir a sinak kongkau kha ka rak chim lai. Hihi a biapi ngaingai tiah ka ruah. Zeicati siah cun Kawlram chungin a hung chuahca khan cucu uh, Kawlram mipi a simi vialte nih hin kan theih dingah a ṭan ngaingai ko rua tiah ka ruah i cucu a tawinak tein ka rak chim lai. A luancia January thla ningah khan bucheu neta miah nih a hruaimi kotu le ṭepmado nih khan cathanh an chuah i cu an thanh ca an chuahmi chungah cun Kawlram chungah um kan duh ti lo caah kannih cu ramdang pakhat kan dirh cang i kotu le nai ngan do timi kan dirh cang tiah thawng an hun thanh ko. Cu thawng an thanhmi nih cun Kawlram mipi kha ar ko in a tuah hna i mi tampi nih an thangṭhat hna i mi tampi zong nih khan an soisel ve hna i cu ramthar an dirhmi kawtu len nai ngain deuh ahcun ram pakhat nih a ngeih dingmi ṭhanahcheuh vialte kha an ngeih ve hna i President hei ti bantuk, Wanchecheu hei ti bantuk, Kakwe Yuanci hei ti bantuk, Piteyi, Nainganchia yi, Pandayi Tito ciama hi hi ti bantuk khan vuanci ṭhanak kha a tling tein palhei ruk bak kha an ngeih dih ve. Cuticun ṭha tein ram pakhat nih a ngeihmi vialte kha an ngeih dih ve. Cu umzia cu dah si ti si ahcun organization pakhat sawsawh vun dirhmi kha si loin ram pakhat bak kha Kawlram chungin hun dir a si ti kha ka han vun chim ka duhmi si. I cu i atu lio ah an president cu uh, kotule ralkap bawi simi bucheu neta miah kha an president a si i adang pol kha cu an min kha ka vun chim ti lai lo i a sau deuh lai ca khan cuticun bucheu bucheu neta miah nih cun uh, president tuanin a hruai cuahmah lio hna a si. E cucu tuan deuh ah kan rak chim bantukin khan mi tampi nih an soisel hna i anmah ka ranmi ṭhiamṭhiam a simi ṭakatu a kai liomi pa minthang ngai pakhat nih cun media sinah a chimmi cu atu bantukin General Neitamiah nih a tuahmi ruangah hin Karan ram chungah a ummi hriamtlai phu pawl zong si hna seh an dihlak karah hin i theihthiam lonak le i nawl sualnak zong kha fakpi in a chuahpi khomi a si tiah a media sin zongah khan a rak chim ve. Cu rualrual in mi cheukhat nih cun a ṭhami si ko, a ṭha tukmi si tiah khomeihnak a rak ṭialmi zong kha tampi hmuh khawh an si ve. Asiahcun General Netanyahu le a hruaimi kawtu le ralkap pawl hi mi zei bantuk dah an si ti kha a thei bal lomi zong tampi um khawh si caah tawinak tein ka rak chim lai. Annih hi hlan lio ah uh, KNU hruaitu a minthang ngaingaimi General Bu Mia i a fapa a si i tuan deuh ahcun General Neta Mia zong hi KNDO ah sit u si cheu in caan saupi a rak ṭuanmi pa a si. Sihmanhsehlaw 2022 ah khan Sualnak ngei lomi minung pakul le panga kha amah kut tangah a ummi ralkap pawl nih khan an rak thah hna caah khan KNU nih khan biaceih dingah atu le tute an rak auh nain a kal duh lo. Cu ruangah cun a thin a hung i KNU in a chuak i 2022 ah khan KNU in a chuak i atu Kotule Tapmadaw hi a rak dirhmi a si. Kotule Tapmadaw hi zeizat set dah an um i zeitluk in dah an ṭhawn timi kha kan thei lo nain mi tampi nih an chim tawnnak ahcun annih hi mi tlawmte si dawh an si ralkap a thong a phan maphan lo hrawnghrang te lawng khi si dawh an si cu bantukin naite ah dirh a simi kotu le ralkap phu nih atu bantukin ram pakhat pi in hun dirh tikah zeitindah hmailei ah an kar hlan ning a si lai zeitindah an i kakuai khawh ning a si lai a kakuai khawhnak ding caah an i kakuai khawhnak ding caah Ralkap hna hi a zatawk an ngei maw ti hna kha tampi mi tampi nih tu lio ah question an hal cuahmah liopi a si i nangtah zeitindah na ruah tutan ah uh, bu cheu nei ta miah nih ramthar dirmi uh, kotu le nai ngan do dirmi hi a tha ko tiah dah na ruah a si lo ah uh, tu bantuk caan ah cun a dir ding a si lo tiah dah na ruah i na ruahnak te kha comment ah khan rak tial ve ti kha a donghnak kha un chim ka duh mi si kalung